כ'בין זיכער יעדער האט שוין געהערט פון די אויסדריק איטס טו גוד טו בי טרו אז די זאך זעהט נישט אויס אמת'דיג, ס'זעהט אויס צו גוט אז ס'זאל זיין אמת, און דאס איז וואס איך וויל היינט אדרעסן און ספעסיפיקלי נאכדעם וואס כ'האב באקומען א קוועשטן פון איינעם אויף די פראגראם איבער די זאך לגבי אפשענס, און ביי די וועי אויב דו ווילסט מ'זאל אדרעסן דיינע קוועשטענס קענסטו שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, סאו דער איד שיקט אזא מעסעדזש, א גוטן, איך בין א גרויסע חסיד פון אייערע שיעורים, ספעציעל האב איך הנאה געהאט פון די לעצטע וואכעדיגע שיעור איבער די SLV אפשען סטרעטעדזשי. לויט דיין קלארקייט, לאור דיין קלארקייט איבער דעם ענין וואלט איך געוואלט פארשטיין איבער דיין קורס פון אפשענס. אקעי, איך שטעל מיך דא אפ א מינוט. פאר איך גיי ווייטער וויל איך נאר געבן שנעל א חזרה וואס איך האב געדיסקאסט אויף די SLV אפשען סטרעטעדזשי. איך האב געוויזן וויאזוי איך האב געמאכט א סטרעטעדזשי צו פארדינען בערך צוויי אהאלב פראצענט אויף די חודש, וואס דאס מיינט אויב מען קען דאס טון יעדע חודש מיינט עס בערך דרייסיג פראצענט א יאר יא? צוויי אהאלב פראצענט א חודש טיימס טוועלף איז בערך דרייסיג פראצענט סאו איך האב עס געוויזן וויאזוי איך האב עס געטון דורך זילבער וואס זילבער איז געווען זייער זייער א קרעזי ראן אפ סאיז ארויף געלאפן זילבער ווי משוגע און נאכדעם איז עס שטארק אראפ געגאנגען און איך האב געמאכט א געוויסע אפשען סטרעטעדזשי בעיסד אויף זילבער און בעיסד אויף די אנדערסטענדינג אז איך בין גרייט צו אונען שעירס פון SLVETF אויף זעכציג דאלער א שעיר, אויב ווארסט קעיס סינעריאו גיי איך מיך דערזעהן אז איך און SLV שעירס אויף זעכציג דאלער א שעיר, דאס איז געווען די סטרעטעדזשי וואס איך עניש יעצט איבערגיין פונקטליך וואס איך האב געטוהן קענסט עס גיין איבערהערן נאכאמאל אבער דאס איז בכלליות געווען און ביי די וועי עז ווי ספיעק נאו ווען איך ריקארד דעיע שעיר איז שוין אריבערגעגאנגען איבער א וואך, און יעצט האלט זילבער ביי סעווענטי סיקס דאלערס א שער, וואס ס'קוקט אויס לויט וויאזוי זאכן גייען אז דאס גייט עקספייערן און איך גיי בלייבן טאקע מיט די צוויי אהאלב פראצענט, איך בין נאכאלץ אין די טרעיד, אבער דאס איז בעסיקלי געווען וואס איך האב געוויזן. פרעגט יעצט דער איד אזוי, לויט דיינע ווערטער, נומבער איינס, ער האט אפאר שאלות, נומבער איינס, לויט דיינע ווערטער, אז מען קען מאכן דרייסיג פראצענט א יאר אין אינקאם פון אפשענס איז דאס דאך אסאך בעסער פון ריעל עסטעיט, דאס מיינט ווען מען לייגט אריין הונדערט טויזנט דאלער מאכט מען א יאר דרייסיג פראצענט, און ווען מען ריאינוועסט די רווחים מיינט עס מיינט עס אז די געלט איז דאפלט ביז דריי יאר. אקעי, ווייטער, איך שטעל מיך אפ א מינוט, מיינסט נישט צו זאגן דאפלט, דו מיינסט צו זאגן כמעט דאפלט, יא ניינציג פראצענט, אקעי, פיין, אבער וואטעווער, לאמיר עס לאזן ביי דעם, מען קען עס אפילו האבן פאר א פרנסה און צאלן טעקסעס. אבער כל שכן אויב מען נעמט נאר ארויס א קליינע סכום, אדער מען שפילט אין אים אויף א IRA אקאונט, מיינסטו לכאורה צו זאגן אז מען צאלט נישט דארט קיין טעקסעס, קען מען דאך מאכן ריזיגע רווחים, איז פארוואס איז דאס נישט די בעסטע אינוועסטמענט וואס איז נאר פארהאן? דאס איז שאלה נאמבער וואן. סאו פאר אונז גיימער צו שאלה נאמבער טו, לאמיך אדרעסן שאלה נאמבער וואן. איך בין זייער נישט קיין גרויסע חסיד פון אלעס אדער גארנישט. עס איז דא מענטשן ווען זיי הערן א גוטע סטרעטעדזשי גייען זיי אריין הונדערט פראצענט אין די זאך. נאו העפענס טו בי אפשענס אויב מען ווייסט וואס מען טוט, און איך דרוק דאס זייער שטארק, ווייל אנפארטשענעטלי רוב מענטשן וואס טאטשן אפשענס האבן נישט קיין השגה וואס זיי טוען, און זיי פארלירן זייער אסאך געלט, אויב מען ווייסט וואס מען טוט, דאס איז נאמבער וואן, תנאי נאמבער וואן אז דו דארפסט וויסן וואס דו טוסט, תנאי נאמבער טו אז דו דארפסט זיין דיסציפלינד, דיסציפלינד מיינט צו זאגן אז דו האסט דיך אויסגעלערנט א סטרעטעדזשי, דו האסט דיך אויסגעלערנט וויאזוי עס צו טון, גייסטו גיין מיט דעם הונדערט פראצענט, דו גייסט נישט גיין איין טאג זאגן כ'מוז יעצט האבן אסאך געלט, ניינטי פערסענט אוו די טיים געשענט עס, סאו איך גיי אריין גיין אלל אין און איך גיי מאכן יעצט אסאך געלט איבער נאכט, די גייסט נישט טון אזעלכע זאכן ווייל אנפארטשענעטלי מענטשן האבן געוויסע שוואכקייטן פון ווען ס'קומט צו געוויסע מצבים אין זייער לעבן זיי טוען די ראנג זאך, סאו די דארפסט האבן די צווייטע נועם, די ווייסט גוט וואס די טוסט, און די ביסט זייער שטארק דיסציפלינט, קען מען מאכן זייער שיין געלט פון אפשענס, הונדערט פראצענט, איך האלט עס אין איין זאגן, אבער אויב מען ווייסט נישט וואס מען טוט, מען גייט בלינדערהייט אריין, איז עס א גרויסע סכנה, סאו, די די וואונדערסט דיך אויף עס, די ווייסט פארוואס די וואונדערסט דיך, איך וועל זאגן פארוואס די וואונדערסט דיך, ווייל די ארבעטסט זייער שווער פאר פרנסה, אזוי ווי אסאך מענטשן, די ארבעטסט זייער שווער פאר פרנסה, ממילא טראכסטו אין דיין קאפ, מה דאך איך לייג אריין צען שעה א טאג פארדין איך לאמיר זאגן זיבעציג טויזנט דאלער א יאר, וויאזוי קען זיין אז איך לייג נישט אריין צען שעה און איך זאל דעמאלטס קענען פארדינען זיבעציג טויזנט דאלער א יאר? ס'קען דאך נישט זיין. ממילא איז ביי זייער אסאך מענטשן קענען נישט צאמשטעלן די צוויי זאכן, און וועגן דעם איז ארויסגעקומען די זאך פון טו גוד טו בי טרו, וואס אסאך מאל איז עס אמת, אבער די אלע זאכן וואס איז טו גוד טו בי טרו איז געווענליך ווען דו זאגסט, איינער זאגט דיר געב מיר דיין געלט און איך גיי דיר געבן הונדערט פראצענט פון דיין געלט, שטיי ווייט פון אזא זאך, אבער ווען איינער זאגט דיר א מסתבר'דיגע זאך וואס דו קענסט מאכן ביזנעס פון עס, למשל דו קענסט פארקויפן פאר איינעם, איינער בארגט איינעם געלט פאר היתר עיסקא לאמיר זאגן, הארד מאני, איך זאג נישט זאלסט עס טון אדער נישט, איך זאג נאר סתם, דעמאלטס איז דאס א פוינט פון דיין געלט ארבעט פאר דיך, נישט דו ארבעטסט פאר דיר, ס'איז די זעלבע זאך ווען א מענטש פונקט ווי דו פארשטייסט ס'איז דא אזאך ווי א באבוס, א באבוס האט א ביזנעס און ער קען זיצן אסאך מאל מיט די פיס ארויף און ס'פארט זאכן, ער האט ארבעטערס, ער האט סיסטעמס אין פלאץ, ער דארף נישט זיין ביזי מיט די ניטי גריטי יעדן טאג. די ארבעטער אבער מאכט געלט לויט זיין צייט, סאו ס'איז א גרויסע חילוק, דו פארשטייסט די טיים עקאנעמי? און די ריזאלטס עקאנעמי, איינער מאכט געלט ווייל ער לייגט אריין די צייט, און איינער מאכט געלט ווייל ער לייגט אריין ריזאלטס, ער האט אריינגעלייגט א עפערט אנפאנג, און די ריזאלטס מאכט אים געלט. די זעלבע זאך אויך מיט געלט, געלט קען זיצן אין די טיים עקאנעמי, מאך א סי די, מאך פֿיר פראצענט א יאר, דאס איז די טיים עקאנעמי, ס'מאכט סענס דו זאלסט מאכן געלט, יא, אבער דעמאלטס ביסטו לימיטעד, צוויי פראצענט, דריי פראצענט, פיר פראצענט, wow, פינף פראצענט, אקעי דו לייגסט אריין די עס ענד פי פֿינף הונדערט נעמסטו אביסל ריסק אויך, קענסטו מאכן אסאך מאל א עווערעדזש פון צען פראצענט א יאר, אבער דאס איז אלעס טיים עקאנאמי. טאמער דו ווילסט אבער אריינגיין, דיין געלט זאל אריינגיין אין די ריזאלט עקאנאמי, דעמאלטס קענסטו מאכן אז דיין געלט זאל פארדינען מער, וויאזוי? דורך דעם וואס דיין דו האסט דאך אויסגעלערנט א סיסטעם, סאו ס'איז נישט אז דיין געלט מאכט ווייל איך האב נישט קיין אהנונג וואס ס'טוט צו מיין, איך פארשטיי וואס ס'גייט פאר, איך האב מיך אויסגעלערנט א סיסטעם, איך אפערעיט די סיסטעם, איך מענעדזש די סיסטעם, איך לייג אריין מיין דיסציפלין אין עס, איך לייג אריין מיין טרעינינג, מיינע קריעטיוויטי וואס איך האב אריינגעלייגט בעזר השם, האסטו אויף דעם מקום צו מצליח זיין אסאך מער ווי די צוויי דריי פראצענט א יאר, הונדערט פראצענט, אבער דאס דארף מען קודם משקיע זיין, דו ביסט משקיע, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז דו טוסט עס אויף די וועג האסטו באמת וועגן צו מצליח זיין. און ביי די וועי איך בין נישט די איינציגסטע וואס ס'זאגט דאס, ווייל איך ווי מער איך רעד פון דעם אלץ מער פידבעק באקום איך דאך פון מענטשן, איך האלט אין איין באקומען פידבעק פון מענטשן וואס טוען דאס שוין יארן לאנג, וואס זיי מאכן שיין פרנסה פון די זאכן, ווייניג מענטשן אבער לערנען זיך עס גוט אויס און וועגן דעם ווען דו גייסט פרעגן דיין פעטער איבער אפשענס גייט ער דיר זאגן שטיי ווייט פון עס ווייל ער האט עס איינמאל געטון אן דעם וואס ער האט זיך עס געלערנט און ער האט פארשטייט זיך פארלוירן אסאך געלט און ער וויל דיך וואטשן און ער וויל אבאכט געבן אז דו זאלסט נישט פארלירן קיין סאך געלט גייט ער דיר זאגן שטיי ווייט פון עס און איך בין אויך דער וואס עס זאגט דיך אויב דו האסט זיך עס נישט אויסגעלערנט און דו ווייסט נישט וואס דו טוסט שטיי ווייט פון עס ווייל מאוסט פראבעבלי גייסטו פארלירן געלט סאו, ס'איז פשוט, ס'איז פשוט קאלקעלעישן, ווען דו גייסט אריין אין דיין ביזנעס, וואטעווער דיין ביזנעס איז, און דו לערנסט דיך נישט גוט דיין ביזנעס, אהי' ווי ידידי, דו גייסט אויך פארלירן געלט. פינף און ניינציג פראצענט מענטשן וואס גייען אריין אין ביזנעס פארלירן געלט. יא, אוודאי, ווייל זיי לערנען זיך נישט, זיי האבן נישט די דיסציפלין, זיי לויפן אוועק פאר שולחן ערוך, פאר זיי לערנען זיך עס גוט אויס, פאר זיי זעען וויאזוי צו דיעלן מיט טשעלענדזשעס, וויאזוי צו דיעלן מיט קאסטומערס, וויאזוי צו דיעלן מיט מיט פראבלעמען וואס איז דא, לויפן זיי אוועק. די זעלבע זאך דא אויך, דו ווילסט מצליח זיין אין אפשענס, יא איך ווייס וואס ס'מיינט א קאל אפשען, איך ווייס וואס ס'מיינט א פוט אפשען, איך האב געהערט אויף קול מבשר, וואטעווער, די אלע זאכן איז זייער גוט זאלסט דיך לערנען, אבער אויב דו גייסט נישט האבן די דיסציפלין צו גיין עד הסוף, זיך עס גוט אויסלערנען, זאלסט וויסן וואס דו טוסט, מאוסט פראבעבלי גייסטו פארלירן געלט. סאו צוריק צו דיין שאלה, פארוואס איז דאס נישט די בעסטע אינוועסטמענט וואס איז נאר פארהאן? ס'קען זיין אז פאר דיר איז עס יא די בעסטע אינוועסטמענט, למשל איך האב א איך האב א איד פון וועם איך האב גערעדט אפאר וואכן צוריק, דער איד זאגט מיך איך פארשטיי נישט צו קיין נאמבערס, איך האב פיינט נאמבערס, איך וויל נישט וויסן פון קיין נאמבערס, מעט, מעט, יא, קאלקולעישאנס איז ביי מיר די ערגסטע זאך, איך פארשטיי צו חינוך, צו וויאזוי מ'מאכט בעסערע פראגרעמס צו מסביר זיין פאר פאר בחורים און יונגלעך די לימודים, דאס איז וואס איך האב הנאה פון דעם, איך וויל דיר זאגן, איך האב גערעדט מיט די איד און איך האב איידענטיפייד מיט אים אז אויב ער גייט זיך גוט אויסלערנען אפשענס, אקעי, ער גייט זיך גוט לערנען אפשענס, און ער גייט מאכן געוויסע טרענזעקשאנס אין די אפשענס ביזנעס, און די פלאן גייט זיין אז נאך דריי וואכן גייט ער דארפן קומען קוקן וואס ס'טוט זיך כדי ער זאל זען צו ער דארף טון די נעקסטע מאוו, איז דא א גרויסע טשענס אז דריי וואכן ארום גייט ער אינגאנצן פארגעסן פון דעם און ער וועט עס לאזן לויפן. און אנטער פרעגן יוי ס'ארבייט זיך נישט אויס, פארוואס ארבייט זיך נישט אויס, פארוואס האב איך פארלוירן געלט, פאר יענעם מענטש איז נישט געמאכט געווארן אפשענס, סאו דו וואס דו פרעגסט עס, די סיבה פארוואס דו פארשטייסט דיך און ביסט אזוי פארוואונדערט, און איך וועל דיר זאגן די אמת איך בין אויך אסאך מאל פארוואונדערט, איך שטיי און איך קוק wow ס'איז אזא גוטע ביזנעס פארוואס טוט עס נישט יעדער איינער, איך טראכט אויך זייער אסאך פון דעם, אבער ווי מער איך רעד פון מענטשן זע איך אז איך בין נישט גערעכט ווייל ס'איז נישט פאר יעדן איינעם געמאכט, א מענטש וואס איז עבסענט מיינדעד ווען ס'קומט צו נאמבערס, ער האט נישט קיין אהנונג און ער קען נישט קאנעקטן מיט דאס, מען שמועסט אפ אז ער גייט איין מאל א וואך געבן א קוק אויף זיינע פאזישאנס און ער גייט פארגעסן און ער גייט נישט קוקן ער גייט עס לאזן לויפן, דער מענטש טאר נישט שטיין אין די ד' אמות פון אפשענס. אבער פאר איינעם וואס איז יא גרייט צו משקיע זיין קען עס טאקע זיין א גוטע זאך. כ'האב דאס טאקע מעריך געווען באט כ'האב עס ספעשל געטון ווייל כ'וויל זאלסט פארשטיין ס'איז א וויכטיגע זאך אז דו זאלסט זיין דערביי און זאלסט זיך עס גוט לערנען און זאלסט עס גוט פארשטיין. אקעי, די נעקסטע שאלה פרעגט ער אזוי, צו מאכט כבוד הרב אליין די סטרעטעדזשיס אדער נעמסטו עס פון ערגעץ? ועוד, צו לערנען אויס כבוד הרב וויאזוי צו מאכן סטרעטעדזשיס אדער שטעלסטו עס צו איינמאל מ'האט געקויפט די קורס ביז אייביג? אקעי, קודם איינס, איך מאך די סטרעטעדזשיס, רוב זאכן וואס איך טוה איז נישט קיין חידושים, רוב זאכן וואס איך טוה איז נאר סטרעטעדזשיס, איך ארבעט עס נאר אביסל אנדערש אויס ס'זאל פיטן מיין סטייל, וואס איך האב מיט די צייט געזען אז דאס ארבעט פאר מיר פאר מיך, סאו ס'איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך זאכן, מען זאגט א, כ'האב אמאל געהערט איינער זאגט אז איינער וואס ס'נעמט צו א איידיע פון איינעם איז א גנב, אבער איינער וואס ס'נעמט צו אסאך איידיעס איז א ריסערטשער, סאו לאמיר עס אנרופן איך בין א ריסערטשער, איך שטעל צוזאם זאכן פון דיפרענט פלעצער וואס איך האב מיט די צייט אויפגעפיקט, און מיר האט אויסגעזען דאס אז ס'איז די בעסטע זאך פאר אנשים כמוני אז ס'זאל ארבעטן, אבער איינער וואס האט געקויפט די קורס, איינער וואס האט די קורס, האט די אלע זאכן עקסעס, כ'מיין, כ'האב נישט ליב צו זאגן די ווארט לעולם וואויד, באט מ'האט עקסעס ווילאנג מ'וויל, מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז דא עקסעס פאר דאס. סאו, נעקסט, בין איך זייער אינטערעסירט צו הערן וואס דו האלטסט איבער א געוויסע נאמען וואס ער זאגט, א קאמפאני וואס ער גיבט אלערטס, טרעיד אלערטס, דאס מיינט אז זיי שיקן ארויס מעסעדזשעס ווען זיי מאכן טרעידס, זיי האבן א היסטערי פון אַכט און אַכציק פראצענט עוורידזש פער יאר רווחים, סאו לאמיר דיר מסביר זיין א זאך איבער די גאנצע זאך פון טרעיד אלערטס, ווייל כ'האב שוין באקומען זייער אסאך קוועשאנס אויף דעם פון דיפרענט קאמפאניס, דו שיקסט מיך די קאמפאני, אבער אסאך יאר האבן מיך געשיקט דיפרענט קאמפאניס, ס'דא א דיים א דאזען פון די קאמפעניס. די פראבלעם מיט די אלע זאכן זענען, איך גיי נישט זאגן אז זיי מאכן נישט אדער זיי מאכן יא, דאס איז נישט וואס איך גיי אריין, איך גיי אריין בעיקר אז דאס וואס זיי מאכן מיינט נישט אז דו גייסט מאכן, ווייל זיי קענען דיך שיקן א אלערט און דו דיסט האבן אנדערש די טיימינג און דו דיסט האבן אנדערש די, דו זען די אימעיל נאך זיי, ביי דיר וועט פונקט זיין די צווייטע טאג יום טוב, די פוינט איז א אפשען אלערט סיסטעם, אפילו אויב ס'איז א גוטע זאך אז דו באקומסט איידיעס, אבער אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט און דו פארשטייסט נישט וואס דארף געשען כדי ס'זאל זיין א גוטע טרעיד און וואס דארף געשען ס'זאל זיין א שלעכטע טרעיד, וואס דארף געשען איך זאל ארויסגיין פאר א פראפיט, וואס דארף געשען איך זאל ארויסגיין פאר א לאס, ווען דארף איך קאטן מיין לאס, ווען דארף איך גיין צו א מעקסימום לאס, איז ווילאנג דו גייסט נישט האבן דאס די ידיעות אליין זאג איך דיר פון עקספיריענס, סיי ביי מיך, איך האב שוין געפאלאוט צענדליגער טרעיד אלערט סיסטעמס איבער די יארן, און איך האב שוין געזען אנדערע אויך, מאוסט פראבעבלי גייסטו נישט האבן זייערע רעזולטס, קען זיין דו גייסט מאכן געלט און קען זיין דו גייסט פארלירן געלט, איי דאנט קנאו, באט די פוינט איז, אזוי ווי יעדע זאך, אז דו גייסט אריין בלינדערהייט אין עס, דו האסט נישט קיין אהנונג בחייך און אין ימיך אין גארנישט, אפילו אויב יענע זאך קען זיין גוט. און ביי די וועי ריעל עסטעיט, ווייסט איך האב גערעדט אמאל פון ריעל עסטעיט אויך אויף די ענין, ווען די די אינוועסט געלט אין א סינדיקעיט לאמיר זאגן, די אינוועסט געלט אין ריעל עסטעיט, און אוי מען האט מיך בא'גנב'עט, און איך האב שוין אסאך מאל געזען, איך פאנג אן אריינצוגיין אין דיטעל זעה איך מען האט דיך קיינמאל נישט בא'גנב'עט אפילו, די געלט איז דא, די פראפערטי איז דא, קען זיין ס'האט געדויערט א יאר צוויי לענגער ווי דו האסט געוואלט, קען זיין אז ס'איז צוריקגעקומען ווייניגער ריטערן ווי דו האסט געוואלט, אבער אקעי אויב איינער האט דיר געזאגט א ליגנט האט ער דאך געזאגט ליגנט באט איך רעד יעצט אין נארמאלע סיטועשענס ווען איינער רעדט זיך אפ אויף א אינוועסטמענט וואס ער האט געמאכט אז עס איז אים נישט געגאנגען און ער האט פארלוירן געלט אדער מען האט אים בא'גנב'עט איז דא זייער אסאך מאל אקעי ס'איז דא אויסנאמס חס ושלום איינער האט געסקעמט דעם עולם ח ו כ'רעד נישט פון דעם איך רעד יעצט פון אין דזשענערל איז דא זייער אסאך מאל וואס די גאנצע פראבלעם איז אז דו האסט נישט געהאט קיין אהנונג אין די וואס דו ביסט אריינגעגאנגען ממילא האסטו עס סומט איין זאך און די מציאות איז געווען עפעס אנדערש, אין דיין קאפ איז עס געווען, איז עס געווען מ'האט מיך באגאנען, כדי געבן א משל יא, איך זאג אסאך מאל פאר מענטשן, דו ווייסט, טאמער דו טוסט די סיסטעם וואס איך טו אין אפשענס, דארפסטו אונטער נארמאלע אומשטענדן קענען מאכן טו טו פאר פערסענט א יאר, סארי, טו טו פאר פערסענט א חודש, און איך רעד צו איהם צוויי מינוט שפעט, איך זאג צו אים סא למשל איך לייג אריין מיין געלט און איך מאך פיר פראצענט א חודש, גלייך זעה איך ער האט געהערט פיר פראצענט א חודש, איך האב געזאגט טא טא פאר פראצענט יא, אין מיין קאפ האב איך געזאגט אין א שווערע יאר האף איך אז ס'וועט נישט זיין אונטער צוויי, ס'איז נישט גערענטירט קען זיין עס מאכן ווייניגער אויך, קען אויך זיין א לאס, אבער די גאול איז טו טו פאר פערסענט א חודש, האב איך געמאכט אזויווי א פלאר פון טו פערסענט וואס די גאול איז, און איר האט געהערט אז נארמאל מאכט מען פאר פערסענט א חודש, סאו זייער אסאך מאל די הערסט זאכן וואס די ווילסט הערן, און די אלע זאכן וואס די ווילסט נישט הערן פעסטו, און נאכדעם אוי מ'האט מיך בא'גנב'עט, ניין די דארפסט וויסן אז פאר די גייסט אריין אין סיי וואסערע זאך, אפילו אויב די מענעדזשט עס נישט, דארף עס זיין א זאך וואס דו פארשטייסט, אויב דו פארשטייסט נישט איז דא זייער אסאך טשענסעס אז דו גייסט נאמבער וואן נישט מאכן די זעלבע ריטורן ווי ווער ס'גייט אריין דארט, כ'האב נעכטן גערעדט מיט איינעם, יא נעכטן, ממש נעכטן, כ'האב גערעדט וועגן עפעס א ריעל עסטעיט דיעל וואס כ'בין עוסק יעצט, זאגט ער מיר, און אויב איך דארף די געלט, יענע דיעל איז פאר פינף יאר וואס מען פראדזשעקטעד, אויב איך דארף די געלט אין דריי יאר, וועל איך קענען האבן די געלט? האב איך אים געזאגט, ס'קען זיין דו וועסט קענען האבן איינער וואס וועט אפקויפן דיינע שעירס, איינער וועט איבערנעמען דיין פאזישאן, ס'קען זיין, אבער ס'קען אויך זיין די גייסט דערלייגן געלט דוקא וואס דען, ווייל אפשר עסטו דארפן פארקויפן פאר א דיסקאונט, און נאכדעם לאמיר זאגן אז ער גייט ארויסגיין נאך דריי יאר פאר א דיסקאונט, גייט ער זאגן אוי כ'האב פארלוירן געלט אויף ריעל עסטעיט איך פארליר געלט, ווער זאגט, אפשר ווייל דו ביסט ארויס צו פרי, די מיט די דיעל האט נישט געמעטשט, ווייל די דיעל איז א פינף יאר פראדזשעקשאן און דו דארפסט דיין געלט אין דריי יאר ארום, סאו די ענטפער פאר דעם איז, אויף די אלע טרעיד סעיפס, טרעיד אלערטס, רוב מענטשן מאכן נישט קיין געלט פון דעם, און די סיבה פאר דעם איז ווייל זיי זענען נישט עדיוקעיטעד צו פארשטיין ווען מען גייט אריין, ווען מען גייט ארויס, אויב דו קענסט אליין מענעדזשן אלעס, און דו נוצט זיי אזוי ווי פאר איידיעס, אדער פאר מאכן ריסערטש פאר דיר אז דו זאלסט נישט דארפן אריינלייגן די צייט צו מאכן ריסערטש, אבער דו פארשטייסט וואס עס טוט זיך, דעמאלטס איז דא אסאך טרעדעלעדזש וואס דו קענסט מאכן סענס פון עס, און אסאך מאל קענסטו שוין זאגן אה פאר דעם געלט דארף איך שוין בכלל נישט קיין טרעדעלעדזש קען איך דאך עס אליין מאכן, סאו דאס איז די וועג וויאזוי איך קוק עס אן. לאמיר זען ווייטער, ביטע אויסשמועסן די אלע אויף אייער וועכנטליכע שירעם האטליין, איך מיין אז נאך פילע ציערער וועלן זייער הנאה האבן פון קלארקייט אויף די דערמאנטע שאלות, וואס די כלל איז אז איין פידבעק איז א שופר פון הונדערט וואס פרעגן נישט. אקעי, שקויעך פארן שאל פאר די שאלות, כ'האב זייער הנאה געהאט פון די שאלות, עס איז עדיוקעיטעד שאלות, און כ'האב הנאה'דיג געקענט ענטפערן.